Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. On dörtünci bölüm, Niayet baqlaçıq eminlikte. Qartal tam Qara dağnıñ yanına uçıp keldi ve deñiz ortasında turğan Şeytan qapısı adlı qayanıñ üstüne qondı. Balalar bu meraqlı qayanı daa baqıp yetiştirmeden deñiz içinden yanlarında balaban bir yunus balığı yaldap çıqtı. O kök tüste, amma boz renklerinen de parıldap tura edi. Bu yunus balıqlarnıñ padişahı Yunus edi. Baqlaçıqnıñ saibi ve dostlarını can-yürekten selâmlayım, dedi şah Yunus. Mında ne içün kelgenini bilem, Leylâ. Maña baqlaçıq saqlanğan qutuçıqnı ber ve meni bekleñiz. Leylâ şu daqası boynundan zıncırçıqnı çıqardı ve yunus balığı Qara deñizniñ tübüne daldı. Balalarnıñ canı sıqılmasın dep, yanlarına daa bir sürü başqa yunus balıqları yaldap keldi. Olar şah yunustan ufaqça ve kül renginde ediler. Balıqlar musafirler içün temaşa azırladılar. Suv içinden yüksek sıçrap, avada üç kere aylanıp, şuv etip suvğa tüşe ediler. Olar dalğalarnıñ nağmesi altında oynay, yaldavuçlarınen bir-birine ura, öz tilinde bir şeyler tasırday ediler. Leylânen Enver olarnı añlay, şaqalarına küle ediler. Balıqlardan biri balalarğa Qara dağnıñ eteginde, deñiz tübünde balaban qaburçaqlar aqqında ikâye etti. Olar acayip gülgüllü sadefnen qaplanğan ekenler. Şah Yunus tamam olarnıñ yanına ketken eken. Şu qaburçaqlar içindeki molüskler baqlaçıqnıñ qutucığını ustalıqnen sadeflerler, dedi yunus balığı. Bunı aytar-aytmaz, suv üzerinde şah yunusnıñ kök arqası köründi. Leylâ büyük quvançnen zıncırcıqnı boynuna astı ve Şah Yunusnı minnetdarlıqnen quçaqladı. Merametli Yunus balıqlarınen sağlıqlaşıp, balalar kene qartalnıñ arqasına yerleştiler ve evge yol aldılar. Ortalıq qaranlıqlaşmağa başladı. Ana-babalarımız bizni coyğandırlar, dep tüşündi Leylâ ve baqlaçıqqa istegini fısıldadı. Baqlaçıq, ana-babalarımız bizni qasevet etmesinler ve sögmesinler! Enver birinci evge kelip çıqtı. O, yerge sekirip tüşti ve eyecannen duyğularını añlatmağa başladı. Qartal oña sabırsızlıqnen baqıp tura edi. Leyla da, Enver, evge barmaq kereksiñ, mana da aşıqmaq kerek. Qartal da bayağı yorulğandır. Kel, seni kene körüngen alğa ketireyim. Yarın telefonda laf etermiz, şimdi ise raatlan. Qız baqlaçıqqa bir şeyler fısıldadı ve Enver evine taba çapıp, qapılarda ğayıp oldı. Uzaqtan Zera apteniñ sesi eşitildi. Oğlum, tam vaqtında keldiñ, aqşamlıq azır, ellerini yuv da kel sofra başına. Maç nasıl keçti? Leylâ Enverniñ cevabını beklep oturmadı, qartalnıñ boynuna sarıldı ve bir ande öz eviniñ yanında edi. Quşqa minnetdarlığını bildirip, hayırlı geceler tilep sağlıqlaştı. Evniñ zilini çalğanda alâ da körünmegenini hatırladı. Baqlaçıqqa istegini aytar-aytmaz qapı açıldı. Anası qızını quçaqlap öpti ve ellerini yuvmaq kerekligini hatırlattı. Leylâ ellerini sabunlağan arada, bu künde Envernen eksi tüşken bütün maceralarnı aqlından keçirdi. Bir kün içinde o qadar şey başımızğa tüşkenine köre, baqlaçığnen birlikte ögümizde bizni daa neler-neler bekleydir, hayalğa daldı Leylâ. Köpükni yuvıp, ellerini sürtip, sofra başına aşıqtı. Aqşamlıq eñ sevgen aşlardan, ufaq aş edi. Memnüniyetnen aşnı aşağan arada Leylâ maceralar balalarnıñ maddesini açqanını ve ana-babalar bunı mıtlaq bilmek keregi aqqında tüşündi. Öyle alda tepsilerinde bir şey qaldırmazlar.